Dostlarımız, vaqıt şerifleriñiz hayırlı olsun! Körüşmegenden beri, inşallah, yahşıdırsıñız. Horantalar, aqrabalar, bütün büyük aile, bütün Qırımımız ve Qırım tışarısında bizlerni seyretken er kes, her kesiñ göñlümizde yeri, başımızıñ tacıdırlar. Onıñ içün er kesi selâmlayıq. Yayla boyu programması vasıtası ile er kesi can-köñülden hem program. Kendi adımdan, bütün misafirlerimiz adından er kezi selâmlayıq. Sanatçılarımıza da çoqtan teşekkürler. Sevgili dostlar, bugünki bizim programmamızın misafirleri, endi tanıysıñız, o taraftan başlaycam. Abdulla Hacı Osmanov, Vatan Sedası Radyomıznıñ baş muarriri, em de haberler programmalarımıznı güzel-güzelnen alıp varğan Bizim qardaşımız, sevimli qardaşımız, hoş keldiñ! Hoş buldıq, çoq sağ oluñız. Davet etkeñiz içün çoq memnün oldım. Alla razı olsun sizden, inşallah. Cümlemizden. Ya, her zaman törümizde yeriñiz bar. Şimdi onı da aytacamız. Ve ekinci misafirimiz, qardaşımız İskender Devletov, Hacı Asan oğlu. kemaneci ve Qırım müendislik pedagogika universitetiniñ talebesi ve muzıka fakultetinde oquy ve bizim bugünki seyircilerimiz, studiyamızdaki seyirci misafirlerimiz Qırım müendislik pedagogika universitetiniñ talebeleri ve çoq da aktiv talebeleri ve geliñiz bir güzel alğış. Evet, soraycañ ele, oturayıqmı, yoqmı diyceñ. Evet, men de yanıña otursam olurmı? Şimdi, hoş keldiñiz tekrar programmamıza. Çoq sağ olıñız. Siz de sağ oluñız. Şimdi, elbette ki, men degen edim, Programmalarımızda televideniamızdan, Millet telekanalından, Vatan Sedası Radiosundan misafirlerim olacaq. Yani misafirim de desem, nasıl deyim, hem misafir, hem de maña yardımcı olacaq deycem yani, böyle deyeyim. Qardaşım, hoş keldiñ, nasılsıñ? Şükür Alla, çoq güzellik. Asıl da özümi musafir olaraq saymayım men mında. Men, biz bir evdeyik, yani bir studiyada. Menim mında yarım ayatım mında keçi, yani bu studiyada. Em haberler yazıla, em de o bir tarafta radiomız bar, çalışa. Sizden sıq körüşemiz. Onıñ içün men öz evimdeyim, siz de öz evindesiñiz. Yani biz soy-aqrabalar kibi. Ebet. Öylemi? Yani girende araba qapıdan, onı da bir araba qapıdan meni qavem qaymaqlı olsun diye bilirsiñ yani, öylemi? Bu öyle, neçün deseñiz, çünki bizim ecatlarımız öyle bir insanlar edi, ocam. Bunı siz de pek yahşı bilesiñiz. Yahşı, bu aqta laf etirik birazdan soñ. Amma men burasını aytmaq isteyim, sevgili teleseyircilerimiz, Abdulla qardaşımız yarı ömrüm bunda keçe, dey ya, Aslında bir tek kendisiniñ degil, ömür yoldaşı, hanımı da, bilesiñiz, bunda çalışa, şimdi yaş balası var. Em de buradan tebrik eteyik kendisini, ailesine, balasına uzun ömürler, bütün ailelerinen beraber. Bir oğulçañız var, ya? Allah hayırlı eylesin. Bütün evlenenlere, bütün. Evlâtları olmayanları da Allah nasip eylesin. Ve ömür yoldaşıñız da bunda çalışa. İnşallah biraz bala özüni tuttıqtan soñ gelecek. Öyle mi? Soñ bala da, balanıñ da yarı ömrü bunda keçer. O da televizyoncı olur. Ola bilir. Şimdi, Abdullah qardaşım, menim şimdi, Böyle bir, bilem, biraz uzaq-yaqın tanıyıq da, asıl temel, baba, ana niyerliydi, Qırım'ın niyerindendi asıl temel? Evet, asıl da bizim tamırlarımız Qoz'dan, yani Sudaq şeeriniñ Qoz köyünden, evet. Şimdi bir sırını açmağa isteyim, Radio Vatan Sedası'da, Seda'da, inşallah, yetmiş beş faiz sudaqlılar çalışa. Öylemi? Ebet, ebet. Ay, maşallah, maşallah. Sudaqlarnı men seçem radioğa. Evet. A, neden acaba? Neden? Çünki, ayıp olmasın asılda bir kimsege, amma bilesizmi, sudaqlılar eñ vatanperverler desem yañlışmam. Neçün? Çünki olar ana, ana sütünen qırımtatar ana tiline sevgi köstereler, sevgi, sayğı köstereler ve böyle, Küçük vaqıttan başlap olar ana tilini pek seveler ve laf eteler. Ve şimdi kimni baqmasañ, kimge baqmasañ, olar eger de ana tilinde serbest yahşı laf etse, böyle yüz faiz deseñ, bu sudaqlı, yañlışmarsıñ. Ölemi? Men öyle dep tüşünem. Men öyle dep tüşünem. Şimdi bunda bir şey bar, sevgili dostlar, elbette ki, şimdi Abdullanıñ Maña bir yañı şey oldı bu da, bir sıra, sırrı açtı da. Amma bu demek nedir? Men böyle añladım, radioda çalışasıñız, baş muarrirsiñiz özüñiz. Elbette ki, insan daha qolay añlatabilecek ve, elbette, til, biz keçken programmada da dedik, radio bu televideniye degil. Orada til çoq güzel olması kerek, insanları celp ete bilmek içün. Elbette ki, ana tilde, he, ana tilinde laf etmek sudaq taraflarda çoq güçlüdir, bilemiz. Amma bu demek, elbette ki, her kes Vatanını sever, er kes fedakâr. Fedakârlar var ya da zayıf, ola bilir, hepte, her yerde var o, amma siz, eee, iş daha güçlü kitsin, daha qolay kitsin diye biraz, Coyğan yıllarnı daa tez, böyle, quvalayıp yetişeyik de ve az vaqıt içinde çoq iş yapayıq, diye. Onıçün, ebet, ebet, aynı öyle, siz menim sırımı açtınız, ocam. Maşallah, maşallah. Endi başqalar da öyle yapacaq. Evet, çoq sağ oluñız. Ya, şimdi. Babañız da siziñ sanatçı, ya? Asılda babam menim sanatçı, ebet, truba aletinde çalay. O, Özbekistanda. Ya bir kelseydi, ya? Taşkent şeerinde konservatoriyanı bitirdi. Öyle mi? Ebet, şimdi İslâm Terek rayonınıñ ansamblinde çalışa, hızmet ete ve. Ara-sıra toylarda da iştirak ete, toylarında çala. Sende öyle bir şey varmı? Muzıka aleti. Çerçekni aytsañ, men muzıkanen biraz uzaqım. Trubanen tek do, re, mi, fa, sol, la, si, do, başqa bir şey bilmeyim. Yazıq, yazıq, ne yazıq, amma men. Yayla boyu düz gelir de depolamaysıñ. Yoq, utanam, utanam oca. Unutluq kerek, ebet, onıñ yoqtır. O er şey, elbette, Allahtandır, birinciden, soñra, ebet, çalışsa, olur, lâkin biz balıqta çalışmadıq, balıqta biz. İnsan özüniñ ne yapa bilecegini bilmez. Doğrumı? Sanatçılarımızdan sorayım, doğrumı? İnsan özüniñ ne yapa bilecegini, amma baqmaq kerek, yapa bileyimmi, yoqmı? Ha, birisinden soramışlar, demiş ki, demirciden, kuznets, soramışlar ki, Sen kemane de çala bilirsiñmi? demiş de birisi. O da demiş ki, bilmeyim, bir baqmaq kerek, demiş, belkim çaladırım, demiş. Baq, kemaneci yanımda otura. Onıñ içün insan her şeye bir baq, yani özüñiz içün olsa bile, evet, bir tırışmaq kerek, deyim. Bugün nelernen keldiñ bize? Bir şeyler bize çalacañ, bir göñüllerimizni şeñleteceñ, qısmet olsa. Ey, inşallah, çalacam. Kendisi kemaneci hem talebe, Bir de çoq saydığımız, sevdigimiz genç qardaşımızdan, çünki terbiyesi, oturması, qalqması degen kibi böyle bir güzeldir. Sağ olsunlar, tüm gençlerimize öyle olmayı tileyim. Menim bildigime köre, sen yani kemaneyi başladıñ, bunda senin babañ çoq yaqın yardımcı oldı saña, öyle mi? Elbette. Seniñ babañ, babañ da muzıka bir şey çalay. Çalğıcı. Ne çalay edi babañ? Trampeti. Trampeti çalay. Ha, tamam, tamam. E, trampeti. Ya, menim bildigime köre, o seni her zaman balalıqtan alıp baray edi bir yerlere, sanatçılarnı, ölemi? Orasından bir aytar mısıñ? Çoq sağ olsun, babam meni pek aşladı muzıkaya ve bizim belli keman ustalarınen, belli yırcılarnen meni tanıştırdı. Çoq memnunım babamğa. Bu arada İskender'in de, Abdulla'nın da, bütün soy-soplarına da, qorantalarına selâm-sayğılarımız olsun. Yardım ettikleri içün, yanında her zaman destek verdikleri içün teşekkürler. Buyur. Sağ olunız. Siz ayttıñız, babam meni tanıştırdı böyle yırcılarnen. Şimdi ifaqlığıma, men bunı istedim biraz soñra aytmağa, amma şimdi isteyim aytmağa. Buyur, buyur. İfaqlığıma men çoq kaset diñlerdim, babam zapislerini, üleşilerini. Soñ qırımtatar türküleri, qırımtatar nağmelerini çoq men diñleydim. Amma olardan Bir kere böyle bir muzıka aqılıma keldi, nasıl bir yırcı, nasıl bu yırcı, istedim babamdan soramağa, bir böyle azerbaycan türküsini yılardı. Soñ babamdan sorayım, baba, nasıl bu tatlı sesli bir insan, kimdir bu, ayt maña, böyle işitmedim dağan men, özü yıfqaqlığıma böyle icramı, o baba dey, o Nuredin ağa. Maña, sizmiz? Eken bile. Qaysı yer? Qaysı yer? Ey, men, men de ama Nuredinler çoq, belki. Qaysı yer edi? Dünya türküsü edi. Pek bilirim. Aa, tamam. Ya, gerçekten de. Cezayir ansamblen beraber siz çaldınız. He, Cezayir ansamblinden çal, rahmetli Enver Şerifedinov da. Doğru, doğru, doğru, olar meni davet etken edi. Ama bu sözlerini, sözleri dünya, dünya. He, doğru, Azerbaycan türküsü, o çoq güzel

Biz şimdi bir güzel bir muzıka diñlesek senden. Birinci neyi bize, ne çalacañ birinci? Cezairine ilgili bir şey yapacañmı? Enver Şerfedinniñ, Alla rahmet eylesin, onıñ bir türküsini isteyim çalmağa, Avcı mısın ey qız? Avcı mısın ey qız? Buyur. O tarafta ondan. Em kemaneñi al, em de laf et. Buyur, buyur. Buyur. Ondan soñ Cezayir qaytarmasını da isteyim sizge taqdim etmege. Buyur. Şimdi yoqsa biz avcımısıñ, ey qız? Bunı kim çala edi? Enver Şerfedinov çala edi, da? E, Enver ağa. Onı Sabriye Recepova da yırlardı, amma bu instrumental variantını men isteyim taqdim eteyim. Bir diñleyik.

Maşalla, maşalla, çoq güzel oldu ya! Amma güzel oldu da, güzelden de gene, içinde gene bir şey, aytayım onu, içimde qalmasın. Yani menden, meni kibi fikirde olursıñız dep belleyim de, a o ses var ya, ses, keman sesi. Bir başqa, doğrumı? Gerçekten de o sesi çoq güzel yapa. Yani rahmetliniñ de o zaman çalışta o ses vardı, o güzel kemanıñ sesi. Böyle güzel çıqardı. Maşallah deyim ya, çoq güzel. Sağ olun. Çoq sağ oluñız, teşekkürler. Çoq sağ oluñız, amma güzel, gerçekten de. Nevbetteki şeyler de var, muzıkalar. Bir şey aytacaq ediñ. Evet, ocam, men de boş kelmedim. Asıl da bizim adetlerimizge köre, qırımtatar adetlerine köre, musafirlikke barğan soñ iç olmadım bir şey olmaq kerek, yani qave olsun, tatlılıqlar olsun. Ayıp etmeñiz, men qave, tatlılıqlar özümnen almadım, lâkin men bulardan da daa emiyetli, bizim halqımız içün daa emiyetli bir şeyni qısmetse taqdim etecem, inşallah. Bu Bizim folklorımız, bu bizim oyunlarımız, ebette. Melisa Kurtmametova, qısmet etse, bizge büyükten-büyük, güzelden-güzel bir oyun tüşecek, inşalla. Bu, biz, bizden sizge böyle bir ediye olsun dep. Qısmet etse, taqdim etecemiz, ebet. Qabul etecenizmi, inşalla? Ya, qabul etecemiz de. Şimdi bir alqış alayım buna, alqış alayım bir Ya, aslında, Abdulla, gerçekten de men kördim, baq, O qıznı, qızımıznı kördim Urbasınnen. Amma kerçekten de o menim planımın biraz tışında edi. Amma kerçekten de sen baq, eviñde dedik ya. Baq, sevgili TV seyirciler, bizde nasıl oldı? Abdulla öz evinde men misafir degilim dedi, amma misafirligini de unutmay, baqıñız. Ne yaptı? Qızımızı davet etti, bize ediye yapmaq içün. Aslında bu, bu oyunlar, bu folklor adetimiz, oyunumız hem programmamızda da bir tek degil de, bütün halqımıza ediye olsun. Ve çoq sevindim gerçekten de. Şimdi oyunumızı alayıq da, ondan soñ bir adetimiz aqqında eki ağız laf ettirik. Buyurıñız.

Gene hediye varmı? Baştan aytıp qoy, azır olayıq biz de biraz. Ediler olur, biraz azıcıq soñra qısmetse. Ebet, daa bir çıqış olacaq. Asıl da Melisa hanım aqqında biraz aytmağa isteyim. Melisa hanım onıncı sınıfta oquy. Ondan evel bir soracaqtım da, şimdi oyun, baq, şimdi sizin programıñız olduğu içün bu.

alqışlar buna. Evet. Çoq sağ oluñız, çoq sağ oluñız. Mektepte oquy, maşallah. Yani endi balalıqtan bizim Oyunlarımızğa, bizim türkülerimizge sevgi aşlanı ne qadar güzel. Eger de er bir insanğa böyle terbiye berilse, çoq güzel olur. Birinciden ana-babalarına teşekkürlerimizni aytamız. Epsine teşekkürler, epsine teşekkürler bundan. Ocalarına da, ana-babalarına da, bütün yardımcı olğanlara. Size de teşekkür bu arada. Amma güzel icra etti, çoq güzel, nazik. Urbası da çoq güzel. Gene görürük, qısmet olsa gene var dediñiz, ya. Qardaşım, men ne soramaq isteyim, biz adetlerimiz dedik ya, aslında biz Abdullaynen hem arada şaqalaşamız, hem de adetlerimiz aqqında biraz şey yapamız. Dedi ya, qavedir, odur, böyle ille boş elnen gelmez, misafirliklere varmaq. Amma mühimi nedir? Gerçekten de, mesela, hatta bir qave içmek Kel anda bir qave içek demek başqa da, o qaveyi adete köre güzel, sayğı ile sunmaq, vermek, ikram etmek, onıñ bir lezzeti başqadır. Nasıl Özbekistanda ola da, pilav. Ebet, nasıl pilavnı taqdim etele. E, taqdim. Pilav pilavdır da, özbek pilavı. Amma palovhan töre derler. Töre, yani adet, pilav. Palavhan töre ve töre hem adet demektir, hem de şey, sayğı kösterilecek şey demektir. Palavhan töre, bir baqarsıñ, olam pilavdır da bu, amma işte böyle güzel şeyler var adetlerde. Bizim de mesela aynen öyle, qahvemiz, çiy böregimiz, işte misafirperver olmamız. Çoq sağ ol, dostum. Qavemiz qaymaqlı olsun. Ocam, bu aqta keliñiz biraz fikir yürseteyik. He, o menim dayımnıñ sözü. Elbet, da, mümkün olsa, ocam, keliñiz bizim teleseyircilerimizge kösteriñiz, dayıñız nasıl yaptı, men soñ devam eterim, inşallah, söylerim. Bu menim dayım, rahmetli, Alla rahmet etsin cümle geçmişlerimize. Çünki dedeleri, dayıları, şeyleri tanır da onıñ, bizim dayılarımızı tanırlar, ana tarafınen tanışlar. Menim Süleyman dayım. Var edi. Kendisi yüksek boylu, iki metr adam. Yetmiş dördünci yıllar Qırım'a gelen insanlardan o. İlk gelenlerden. Çoq qıynalıp yaşadılar, amma kitmedi bir yere, qaldı bunda ailesinden. İşte o zamanlar, endi o qıyınçılıqları çoq aytmayım. Ve o dayım öyle bir açıq göñülli adam edi ki, dayılarım özü hepsi, çoqları, hepsi öyle edi. Allah rahmet etsin de, hepsi yoq şimdi. Şimdi o bir yere misafirlige kelende, kelgende, Ne dey? Araba qapıdan kirgende endi uzaqtan bağıra eken. Daa qave qoyacaqlarmı, yoqmı, daa belli degil, amma bu, Meni qavem qaymaqlı olsun! dep, araba qapıdan bağıra eken o. Ya, öyle bir açıq göñülli insan, çünki misafir kelgende de öyleydi o. Misafire der ki, eviñdesiñ, utanma, çekinme. Kendisi de er yerde öyle edi. Onıñ içün meni qavem öyle olsun, böyle, kimerde qara olsun meni qavem, qavem diye eken, ilk kelecek evinde bile, ilk kelgen evinde öyle edi. Yani şimdi onı ayttı. Bu da bizim sıcaqanlı olmamız, misafirperver olmaq. Bu, bu da, bu da bir adettir. Yani sıcaqanlı, musafir, musafirlerni qabul etmek bir adettir. Misafir gelse, utanıp otursa, Begenesiñmi? Utanıp aşamay otursa begenesiñizmi eviñizde? Ha? Yoq, yoq. İç bir kimse begenmez, evet. Evet, doğrumı? Çünki utanıp otursa, çekinip otursa deysiñ ki, ya bizi demek ki yadırğadı dersiñ, doğrumı? Musafir evge kelgende serbiye sözüni tutmaq kerek, çünki adam adamğa kelgende açıq göñülleñ kelseñ, soñ adamda yüz yüzü açıla, Nastroyeniyesi de köterile, işi de yürüye soñ. Keyfi her zaman güzel ola. Arsen, Arsen qardaşım, yoqsa kelecem size, dostum. Ha, qoş sefa keliñiz. Qoş sefa keliñiz. Pilav, çüberek, qahve, hepsi. Tamammı? E, qaymaklı olsun. Mana, baq, İskender de kelecek. Er bir işin çaresini taparıq, qısmet olsa. Üçümiz. Tamammı? Sağ olun, keliñ, qoş keldiñiz. E, bundan da selâmlarımız olsun qorantañıza. Er kesge büyük-büyük selâmlar olsun. Sağ olun. Sağ ol, sağ ol, çoq sağ ol. Abdulla, Biz şimdi İskender qardaşımızdan gene bir-iki şeyler rica etecemiz, amma radio içün bir şey soramaq isteyim de, radiomızda, Vatan Sedası radiomızda ne qadar program bar, nasıl programlar bar? Qısqaca bir hatırlatıp ötersiñmi, bularnıñ ğayesi nedir? Elbet, kerçekten de radio, radiomızda, asılda radio içün bir-eki fakt aytmağa isteyim. Buyur. Radioda sekiz kişi çalışa, Yani bu sekiz kişi künde yigirmi dört saatni tolduralar. Yani bu programmalar, bu rubrikalar, bu ava areti, haberler olsun, playlist olsun, muzıka olsun, er şey bunı sekiz insan yapa. Kerçen de ayrı alğışlar olsun diye, mümkün olsa çalğıcılar da

Sağ oluñız, çoq sağ oluñız! Alqışlar! Bet, devam eterek, ocam, asıl da, Saba programma sı bar, pek meraqlı programma, onıñ serlevası Bizim taraf programması, yani Bizim pek böyle teren manalı bir. Soñra onıñ alıp barıcıları Fetslâmdan Remziyeni qayd etmege isteyim, asıl da belkim de siz olarnı endi bilesiz, körgensiz, ebet Remziye hanım mende programmada oldı, olarğa da çoq ayrı teşekkürler bildirmege isteyim, elbette. Bundan ğayrı üyle programmamız, Vatan ile üyle adlı programmamız bar. Programma çerçivesinde meraqlı subetler, musafirler teşrif buyuralar, bundan ğayrı viktorinalar, yarışlar olıp keçe. Bundan ğayrı Hayırlayn programması bar, pek meraqlı bir programma. Qırımnıñ çeşit köşelerinden bizge bizim diñleyicilerimiz telefon açıp, Öz hayırlavlarını sımarış yapalar, öz dostlarını, aqrabalarını, ana-babalarını hayırlaylar, doğğlan kününen olsunmı, başqa tedbir olsunmı, hayırlaylar, muzıka sımarış yapaylar, asıl da pek meraqlı bir program. Bundan ğayrı rubrikalarıñız pek çoq, aytqanım kibi, sekiz insan, bu sekiz insan çoq işni becere. Pek meraqlı rubrikalar, yani eñ esası bizde ana tili, Ve folklordır, bu birinci yerde turmaqta. Ana tili rubrikamız bar, yani künde eki-üç kere çıqa bu rubrika. Bundan ğayrı Qırımtatar toponimika rubrikası, bu bizim eskiden, bizim sürgünlikten evel qırımtatarlar, qırımtatar köyleriniñ adları nasıl edi, kim yaşay edi, ne qadar qırımtatar qoranta yaşay edi bu köylerde, yani böyle manalı rubrikada bizde bar. Bundan ğayrı, İslâm Nurı programması aqqında da söz yürsetmege isteyim. Birinciden, Qırım musulmanlar diniy idaresine öz teşekkürlerini bildirmege isteyim. Bizge çoq yardım epalar. Olar, ocalar kelip, biz ile subetleşeler. Yani cuma aqşamı künü saat on birde İslâm Nurı programması. Bu programma çerçivesinde biz İslâm aqqında yarım saat devamında İslâm aqqında söz yürsetemiz. Bizge telefonlar açalar, sualler bereler. Ridvan oca Maqsudov bizim, yani menim daimiy alıp barıcım, daimiy musafirci. Yani oña da ayrı teşekkürler olsun, Alla Taalâ ondan razı olsun. Çoq sağ oluñız, çoq güzel, yardımcı olsun Allahu Taalâ cümlemize. Ebet. Aytacağım ne, bundan ğayrı bizim muarretimiz yerde, bir yerde toqtalmay, Yani yañı programmalar üzerinde çalışmaqtalar. Ebet, qısmet etse, endi kelecek aydan başlap yañı programmalar da olacaq. Onıñ içün köz etiñiz, köz qulaq oluñız, Radio Vatan Sdası bizim diñleyci, bizim halqımız içün çalışa, inşallah. Muhlisleriñize bundan ne demek istersiñiz? Meselâ, sayğılı teleseyirciler, mana, hem teleseyircilerimiz, hem muhlis, radio muhlisleri Mana, Abdulla bey yanımızda. Siz ne demek isteysiñiz mühlisleriñize bundan? Ebet, mühlislerim, asıl da olar men, maña telefon açıp. Em televizordan, em radiodan. Maña telefon açıp, endi menim şahsiy nomeram olarda bar, olar maña telefon açalar, öz tevsiyeleri olsun, öz teşekkürlerini olsun, olar bildireler, lâkin ep, epinizge, ürmetli vatandaşlar, ne aytmağa isteyim, birinciden, teşekkürlerimi bildirmege isteyim, çoq sağ oluñız, biz ile olğanıñız içün, bizge qol tutqanlar içün çoq sağ olsunlar. Ve daima bizim milliy kanalımıznı ve bizim milliy radiomıznı diñleniz. Ne içün? Çünki er şey biz, yani biz siz içün çalışamız. Mında em til, em medeniyet, em din, er şey mında bar. Lâkin eger de siziñ qorantanızda balalar olsun, bala-çağa olsun, olar. Yahşı şeyni körseler, yahşı şeyni qabul etseler. Diñleseler, evet. Ebet, bu pek yahşı olacaq, soñra bizim kelecegimiz de yahşı olur, parlaq şey olur. Eger de ana-babalar başqa şey baqsalar, yani Forsaj olsun, başqa kinolar seyretseler, soñra bizim balaçıqlarımız, bizim gençlerimiz ne bilecekler? Ana tilini bileceklermi? Bizim urf-adetlerimizni, dinimizni bileceklermi? Onıñ içün, ürmetli vatandaşlar, İnşallah biz ile olunız, bizge yardım etiñiz, eger de bizim hatalarımız olsa, bizge kelip, bizim qapılarımız daima siz içün açıq. Abdullah, deyler de, ana-babanıñ evlâdına verecek eñ güzel verecegi nedir? Bu güzel terbiyedir ve bu güzel terbiye Bu, işte, radiomız, televideniemiz da bu işte size destekçidir, yardımcıdır. Ve Abdulla bir şeyni biraz unutan kibi oldu, ama onı da men hatırlatayım. Çalğıcılarımız, Abdulla bir şeyi unutacaq oldu, ama er perşembe. Onı men unutmadım, onı men bekledim. Yani aynı böyle reklama olsun. Eger men şimdi bu metinnen Çalğı Celayev programmı aqqında söz sürsetsem, birisi meni eşitmez edi. Şimdi siz onı baqıñız, ayırdıñız, dediniz, şimdi baqıñız, başqa bir daa bir programma bar. Ebet, ürmetli vatandaşlar, bizde daa bir programma bar. Bu Çalğı Celayev programması, Çalğı Celayev programması cuma aqşamı saat beşte başlana. On yedi, on yedi sıfır sıfırda. On yedi, ebet, on yedi sıfırda bizim ustalarımız, bizim ürmetli çalğıcılarımız bizge hızmet eteler. Canlı muzıka, canlı ses, er şey bizim efirimizde qısmet etse. Ve neni qayd etmek isteyim, er cuma aqşamı künü saat beşte Çalğıcı Live programmasını, ürmetli vatandaşlar, qaçırmañız. Bizim ustalarımız. Aynı bu qardaşlarımız iştirak ete anda ve epimiz beraberlikte bir şeyler yapmaya çalışamız. Qaçırmañız, elbette. Çoq sağ oluñız. Çoq sağ oluñız. Eliñize sağlıq, çoq sağ oluñız. Eger şey olsa, yavaştan oyuncı qızımız hazır olıp tursın. İskender. İskender, sen em ale, müzik aletiñi, kemaneñi al, em de laf eteyik, hem cevap ver, hem de azır ol. İskender, sen mana ocañ, ocañ senin rametli Enver ağa idi. Nasıl sayasıñ? Bir talebe ocasına oqşamaya çalışa, ya oña onı kopiya yapa, yani onı kibi olacam, ses de, a, müzik alet de, mana sanatçılarımız da fikirlerini söyleye bilir. Mesela sen ona oqşamaya çalışasıñmı, benzetmeye çalışasıñmı, ya hayat boyunca ona oqşamaya çalışasıñmı, nasıl, onı ayta bilirsiñmi? Bunda bir. Nasıl doğru, yani? ocasına oqşamaq. Doğru nasıl olacaq? Men, menimce, adam özü muzıka ayatını başlağanda onıñ olmaq borclu bir kumir degen da, on benzemek kerek. Çünki adam özüni özü ifaqlıqna daan güzel çalmay, bilmey nas kerek onı yapmağa, çünki men bilesem o bize özüne bir kumir tapıp, ona benzemek borcludır. Mhü. Yani ondan başlana deyseń, isteseñ, istemeseñ, öylemi? İşte, menimce öyle. Soñ biraz yıllarnen professional olup, çoq muzıkalarnı alışıp, soñ adamnıñ özü manirası, özü. Yavaş, yavaş, yavaş özüni tapa, öz yolunı tapa ve Menligi, yani menlik diye ya bunu, özüniñ, özüni tapa da yani. E, amma Enver ağa kibi çalmaq, men bilesem, episi isteyler ve kerek bizim Qırım Ona tatar... aytacağım, en sevdiğin kemaneci kimdir? En sevdiği Kim kemane... edi ya kim şimdi? Menim er vaqıt Enver ağa edi, sevimli kemaneci. Şimdiçi, şimdi kim? Şimdi da o. Qırımda yani. Imенно bizim Qırım Tatar türkülerini, Qırım Tatar nağmelerini o çalğanı men pek begenem. Kemaneci olaraq gene eñ sende başta o tura, öylemi? Eñen, ona benzegen adam yoq. Öylemi? Ye. Kerçekten de onıñ çalışı, onıñ ses, kemane sesi dertliydi, çoq dertliydi. Yahşı. Bu aqqında aytayım bir-eki laf. Enver ağa çoq tatlı çalaydı, çoq barmaqlarınen dülber able eteydi, oynataydı. Amma onıñ eñ müim şeyi o edi, ses. O nasıl ses çıqaraydı Enver ağa, bir, men dan eşitmedim öyle. Çalğıcı kemaneci öyle bir eñ böyle yarama kemaneden, detskiy sad kemaneden dep, o kemanede güzel çalaydı, yüksek derece sesi bar edi. Eger böyle bir cartı bir müzik aleti olsa bile, böyle bir ucuz, yani, Qalitesiz. O gene onnen güzel çala edi deysiñ, ya? Pek güzel çala edi. Başqasına bersen eline, öyle olmacaq çalmağa bu kemaneci. Asında, asında bizde bir şey bar, men bunu bir er vaqıt aqlıma kele de, mutahassisleri çağıracamız, qısmet olsa, ileride çağırırıq da. Mana, meselâ, onıñ ocası kim olğan bilesiñmi sen? Bu bir, bir mesele var, şimdi onı açacağım. Enver ağanıñ ocasından iç haberiñ oldumı? Kimden ögrenmiş o? Ne, bilmeyim. Bilmeysiñ. Mana, men bunı aytmaq isteyim. Enver ağa Şerfedinov babası bek küçlü çalğıcı edi, usta edi. Adı ne edi onıñ? Rifat ağa, Rifat ağa. Aha, ondan ögrendi. Ondan ögrendi. Aha. Soñ qaç yıl qaytarmada da çalıştı Enver ağa, Alla ramet eylesin. Bek Bek küçlü manalı ustalardan birisi, Allah ramet eylesin. Cümle geçmişlerimize. Şimdi burada men ne demek isteyim, Arsen? Meselâ, baq, endi, men bunı endi eşittim, onıñ ocasını. Meselâ, yırcılardan, E. Recepovalar, Allah ramet eylesin, Ediye Topçular, men olardan evel bizim belli yırcılarımızı men eşitmedim eç. Hiç eşittiñiz, bilemizmi bunı? Recepova, topçular, olar halqtan, halqtan çıqmışlar olar. Ya, ya, ya, ya. Men belesem. Yoq, öyledir, halqtan çıqtı. Bizim, bizim halqımız asıl, aslı bek yırlağan, sevgen halqımız bar. Mına, çünki menim bitañ da bek yahşı yırlay edi. Evet, babañ, bitañ, qardaşıñ. Başqa, başqa qorantağa kelseñ, kelseñ, olarda da qartları bek yahşı yırlay ediler. yahşı tilni, yahşı qırımtatar tilini yahşı bile ediler. Bilgenleri de bar, Alla sağlığın bersin er kesin. Er daim biznen, bizlernen olsunlar. Sen klarnette kim, ocan kim senin klarnette aslında? Menim ocam birinci muzıkalnıy şkoladan bu Setveli Zuberoviç Bekirov. Bilem, bilem. Birinci muzıkalnıy şkolada prepodovat ete. Soñ Muzıkalnıy uçilişege men qatnap başlağan soñ anda, anda da Bekirov Akim Hayriyeviç edi, menim ocam, muz uçilişede. Mına ocalarım, yahşı ustalarnı köresiñ, yahşı çalğıcılarnı köresiñ, olardan da bir şeyler ögrenesiñ, eşitesiñ degendayin. Olarada bundan selâmlarımız olsun. Qolay kelsinler, çoq qolay kelsin işleri. Büyük selâmlar er kesge. Sevgili teleseyirciler, bu arada bunı aytayıq. Şimdi sen hazırsıñ. Bunı aytayıq ki, meselâ, bizim Erecepovalar, Sabriye Erecepova ocalarımız, Ediye Topçular, bulardan da evel yırcılarımız olğanmı, nasıl, kimler olğan, onı gelecekte mutahassisleri, bizim tarihımıznı yahşı bilgenler, oları da davet eterik de, buları açıqlarıq, qısmet olsa. İnşallah, çünki evelden de olmuştur, elbette ki. Em meraqlı, em meraqlı. Qayıtlar olmağan, belkim, studiyalar olmağandır ama. Yani çeşit türlü versiyalar ola bile. Ya, ya, ya, ya. Çünki sürgünlikten evel. Geliñiz, geliñiz, endi biz ne yapayıq, çalğıcılarımız?

Keliñiz, bir güzel oyunumızı alayıq ve biz oyunumızdan soñ birden haytarmaya keçeyik, yahşımı? Keliñiz, böyle yapayıq. Biz bugünki programmamızda çoq güzel misafirlerimiz, misafirlerimiz, tün studiyamızdaki ve teleseyircilerimiz, er keze teşekkürlerimni bildirem, Ve, çünki biz oyunnen bitirecemiz programmamızı. Kelgeniñiz içün, iştirak etkeniñiz içün her kese çoqtan-çoq teşekkürler. Ve biz içün vaqıt ayırğan bütün teleseyircilerimize, sanatçılarımız, qardaşlarımız, sizlere de elleriñize sağlıq. Her kese ayrı-ayrı teşekkürlerimiz var. Ve oyuncı qızımıza da çoq teşekkürler. Adı ne idi? Melisa. Melisa, E, daa tanışmadıq, endi tanışırıq. E, sürpriz oldı bu, çoq teşekkürler, sağ oluñız. Keliñiz, oyunumızı alacağımız ve haytarmaya keçip, er kes oynasın haytarmaya. Buyurıñız. Bu oyunumız, hatırlatacağım, muzıka ile beraber aytacağım, bu oyunumız sürgünlikke bağışlanğan oyundır.